Таллин чӑвашла калаҫать. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня 13 марта 2024 года. Таллин говорит по-чувашски. Хаклӑ пирӗн радиокӑларӑма тимлекенӗсем, чӑваш культурипе кӑсӑклаканӗсем, паянхи кӑларӑмӑн калаҫу ҫӑмхине малалла кустарма вӑхӑт ҫитрӗ те. Эсир ку саманта кӗтессе шанса тӑратпӑр. Чӑн малтанах сире пурне те анчах ертсе кайнӑ уявпа саламлатпӑр. Пикесем, ҫитӗнекен маттурккасем, чӗвӗл-чӗвӗл чӗлхеллӗ пӗчӗк хӗр тӗпренчӗкӗсем, телей ӑнӑҫу сире. Пурнӑҫӑр кӑлкал пытӑр, савӑнтаракан самантсем ҫителӗклӗ пулччӑр. Халӗ паянхи кӑларӑмӑн тӗп шухӑшӗ ҫинчен кӗскен каласа хӑварӑпӑр. Эпир сире пирӗн халӑх чӗлхине тата унӑн мӗн авалтан пуҫтарӑннӑ ӑс-хакӑлне тӗпчекен ҫын пурнӑҫӗпе Дюла Мальсарош пирки ҫинчен ҫӗнӗрен каласа парасшӑн. Ҫак кунсенче Эстонире Тӑван чӗлхе кунӗ. Ӑна пуш уйӑхӗн вун тӑваттӑмӗшӗнче чыслаҫҫӗ, ҫавӑнпа та ку калаҫу вӑхӑтлӑ. Хальхи кунра та тӗрлӗ Тӗнче кӗтессинче пурӑнакан чӑвашсем халӑх йӑли-йӗркине сыхласа хӑварма тӑрӑшаҫҫӗ. Йывӑр пулсассӑн та чӑваш чӗлхине те асра тытаҫҫӗ. Эпир те хамӑрӑн каларӑмсенче ҫак тӗп шухӑш ҫинчен никӗсленетпӗр, кӑларӑма ахаль чухнехи пекех халӑх кӗвӗ сӗмми,

Украшением нашей передачи послужат старинные гостевые песни в исполнении популярных современных певцов и артистов. Паянхи кӑларӑма уяв ушкӑн шӑрантаракан такӑр ҫулпала юрпа пуҫлатпӑр. Паллах, ҫак ушкӑнӑн пултарулӑхне эсир пӗлетӗр, шанса тӑратпӑр, паян та вӗсен пултарулӑхӗпе кӑмӑла тултараятӑр. Сӑмахран каласан, ку

ятлӑ хулара ҫуралнӑ. Пин те тӑхӑрҫӗр аллӑ ҫиччӗмӗш ҫулта Америкӑра Нью-Йорк хулинче ҫӗре кӗнӗ. Вӑл пирӗншӗн чӑн-чӑн тӗслӗх пулма пултарать, мӗншӗн тесен ҫак венгр халӑх йышӗнчен тухнӑ ӑсчах пулсан та тӗрек халӑхӗсемпе кӑсӑкланнӑ кӑна мар, вӗсем кун-ҫулӗсене тӗпченӗ, халӑх пултарулӑхне пуҫтарнӑ, пӗр-пӗр халӑх пурнӑҫӗпе, йӑли-йӗркипе, культурипе, тӗпчекенӗ пулнӑ. Вӑл Венгринче музейре ӗҫленӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр тӑваттӑмӗш, пин те тӑхӑрҫӗр улттӑмӗш ҫулсенче вӑл Константинопольте турккӑсен чӗлхине вӗреннӗ. Пин те тӑхӑрҫӗр улттӑмӗш ҫулхи кӗркуннерен пуҫласа пин те тӑхӑрҫӗр саккӑрмӗш ҫулхи нарӑс уйӑхӗчченех Хусан тата Чӗмпӗр кӗпернисенче ӗҫленӗ. Тӗп тӗллевӗ унӑн чӑваш чӗлхине вӗренесси, халӑх пултарулӑхӗпе тата ӗлӗкхи тӗнӗпе ҫыхӑнса тӑракан йӑла-йӗркесене тӗпчесси тата ҫырса илесси, халӑх пурнӑҫӗн енӗсене, пахалӑхне, культурине пуҫтарса ҫитересси. Ку тӗпчев Венгри комитечӗн халӑх хушшинче хӗвелтухӑҫ тата вӑта Аҫинче тӗпчекен пайӗ ирӗк панипе пуҫланнӑ. Ҫак ҫул ҫӳреврен таврӑнсан Дюла Мясорож пин тӑхӑрҫӗр саккӑрмӗш ҫулхи ҫу уйӑхӗн ҫирӗм пиллӗкмӗшӗнче Венгри ӑслӑлӑх академийӗн ларӑвӗнче хӑйӗн ӗҫӗсем ҫинчен пӗтӗмлетсе пӗлтерет. Ҫак ӗҫ Атӑл тӑрӑхӗнчи чӑвашсемпе тутарсем хушшинче ятлӑскер, венгр чӗлхипе этнографи вун тӑххӑрмӗш пичет кӑларӑмӗнче тухать. Хӗвелтухӑҫ тата Вӑта Азийӗн халӑх кун-ҫулӗсене тапхӑрӗсене, чӗлхисене, авалхи халӑхсен культурисене, халӑх пурнӑҫӗн енӗсене тӗпчекен вырӑс пайӗн хыпарӗсем пин те тӑхӑрҫӗр тӑххӑрмӗш ҫулӑн ака уйӑхӗнче ҫак пӗлтерӗве тӑххӑрмӗш пайӗнче вырӑсла кӑлараҫҫӗ. Ҫак кӗнекен пӗрремӗш пайне Шупашкарта икӗ пин те иккӗмӗш ҫулта куҫарса кӑлараҫҫӗ. Ку пирӗн валли тӑван

Таврӑнсан хӑйӗн ҫул ҫӳревӗн тӗп тӗллевне вӑл пӗтӗмлетсе ҫакӑн пек ӑнлантарать. Пин те тӑхӑр ҫӗр улттӑмӗш ҫулта Венгри комитечӗ венгерсем валли пӗлтерӗшлӗ чӑваш халӑх чӗлхе филологине тӗпчеме ӑна Атӑл тӑрӑхне ярать. Тӗрлӗ ҫӗрте пурӑнакан чӑвашсем патӗнче май пулнӑ таран нумайрах халӑх пултарулӑх тӗслӗхӗсене пуҫтарма. Тӗлӗнмелли пирӗншӗн, чӑваш варӗнчен тухнӑ ҫынсемшӗн ҫакӑнта пытанса тӑрать. Дюла мясорож пирӗн халӑх йӑла-йӗркисене лайӑхрах ӑнланас тесе хӑйӗн ҫулҫӳревне чӑваш чӗлхине вӗреннинчен пуҫлать. Вӑл Анатри тата Вирьял, Тури чӑвашсен чӗлхин майӗсене вӗренет. Вӑл ҫырнӑ кӗнекесене вуланӑ май ӑнланма пулать. Вӑл юратса тата перекетлӗн кашни сӑмаха та, юрра та, юмаха та ҫырса илнӗ. Ҫулҫӳреве вӑл Хусантан пуҫланнӑ. Учительсене хатӗрлекен семинарире вӑл вӗренекен ҫамрӑксемпе паллашрать. Вара вӗсенчен чӑваш чӗлхине вӗренме тытӑнать. Анчах та тутар чӗлхи пирӗн чӗлхе аталанӑвне хутшӑннине туйса илнӗ пирки тутар чӗлхине те вӗренсе ҫитет. Хӑй каланӑ тӑрӑх, ҫул тӑрӑшшӗпех тӗпчеве вӗҫлесе тӑван енне таврӑничченех тутар чӗлхипе Анлӑн усӑ курать. Хусанта Дюла Мясорож пин те тӑхӑрҫӗр ҫиччӗмӗш ҫулхи ҫу кунӗсем ҫитичченех пурӑнать. Ку вӑхӑтра ҫулсем асфальт сарнӑ йышсем пулман вӗт-ха. Ҫавӑнпах ӗнтӗ ҫулсем типсе ҫитме кӗтмелле пулнӑ. Анчах та пултаруллӑ тӗпчевҫӗ вӑхӑта ахалех сая яман. Хусанра ҫитмӗл пилӗк ҫухрӑмра выртакан Тюбень Корса ял ялне вӑл кайса хӑйӗн тутар чӗлхи сӑмахсарне тултарать те тутар халӑх пултарулӑх меслечӗсемпе тӗслӗхсене ҫырса илет, тутар кӗллисене пуҫтарать. Хусантан вӑл Чӗмпӗр кӗпернинчен Таяпа ялне Атӑлпа анать. Ку ял Анатри чӑвашсен калаҫӑвӗ вырӑнӗсенче вырӑн

литературный язык чувашей. И по сравнению с северно-чувашским диалектом Вирьял в наиболее чистом виде сохранила первобытные особенности. Терлӗ йӑла йӗркесене тӗплӗн ҫырса илнӗ те ӗнтӗ Дюломисарож Тури тата ана три чӑвашсем патӗнче. Эпир сире ҫак кӗнекене тупса вулама сӗнетпӗр. Унӑн ячӗ, Памятники старой чувашской веры. Эсир унта ӗмӗрсем тӑрӑшшӗпе пуҫтарнӑ тӗлӗнмелле халӑх пултарулӑхне тупма пултаратӑр. Старинные традиции, сказки, предания, заклинания интересовали тюрколога Дюла Мясорож в Чувашии.

В заключение послушайте песню «Сик тух» в исполнении Августы Уляндиной. Ҫакӑнпа эпир паянхи кӑларӑма вӗҫлетпӗр. Сирӗнпе малашне те тӗл пуласса шанса уйрӑлатпӑр. Пирӗн кӑларӑма ахаль чухнехи пекех хӑнӑхнӑ вӑхӑтра итлеме пултаратӑр. Ку каларӑма хатӗрлекенсем Ираида Захарова тата Ингрид Янс, сасӑ режиссерӗ, ертсе пыраканӗ Ираида Захарова.